After Jesus don call the twelve disciples together, he give them power and authority to drive demon and to heal people wey no well. Then he come send them go preach about God kingdom and heal people wey no well. He tell them, make una no take walking stick, bag bread, money or extra cloth follow body. Make una stay for any house wey una enter until una comot for that area. Anywhere wey dem no welcome una, make una shake the sand from una leg as una dey comot and this go be witness against dem. Di disciples kon travel go all di village dem, dey preach di good news and heal pipol for evriwhere. Herod dey confuse about Jesus. Wen Herod wey bi ruler hear about evritin wey dey happen, e confuse. Bikos som pipol sey John don wake up from death, and odas say Elijah don appear. Some still say one old prophet don wake up. Herod come say, I order make dem cut John head comot. But who be dis one wey I dey hear all dis tins about so? Because of dat, Herod

But wen pipo know, dem come follow Jesus and im disciples go there. E welcome dem, den tell dem about God Kingdom and e heal those wey no well. Wen day don dey dark, di disciples come tell Jesus, Tell dis pipo make dem go, so dat dem go go di village and farm wey near dis area go find food chop con sleep for there, becos dis place na wilderness. But Jesus ansa, Make una give dem food chop. Dem con sey, Na only five bread and two fish we get. Unless you wan say make we go buy food for all of dem. Di men wey dey there alone reach five thousand. Jesus tell im disciples, Tell di pipo make dem sidon fifty-fifty. Di disciples do as Jesus tok and all di pipo come sidon. Den Jesus take di five bread and two fish, e look heaven, tank God, den e kon divide dem. E give di bread and fish to im disciples make dem share am for di pipol. Evribody shop belleful and wen dem gada di food wey remain, e full twelve basket.

Some say you be John the Baptist, others say you be Elijah, and others still say you be one old prophet wey wake up from death. Then Jesus ask dem, But na who una

and di law tishas go rijet am, dem go kill am and afta tiri days, God go wake am up. How to bi Jisos disaiple? So Jisos tel all of dem, If pesin won folo mi. e must forget himself. Carry him cross every day dey follow me. Because anybody wey wan save him life go lose am and anybody wey lose him life because of me go save am. Wetin person go gain if e get the whole world but e lose him soul? Anybody wey dey shame for me and my word, Man Pikin go shame for am wen e go come back for im glory and di glory wey im Papa and di angels get. But I tell una true word, Some pipo wey stand for here nor go die before dem go see God Kingdom. Jesus, Moses and Elijah. One week after Jesus talk all these things, e come take Peter, John and James go on top one mountain go pray. As e dey pray, im face change and im cloth come dey shine like light. At once, Moses and Elijah come dey talk with am. As dem appear with glory, dem come tell Jesus how e go suffer and die for Jerusalem as dem write for God word. Peter and di odas wey dey wit am dey sleep before, but at once sleep comot from dia eye, and dem see Jesus glory and di two men wey stand wit am. Den as Moses and Elijah wan go, Peter con tell Jesus, Oga God, e good make we stay here?

One voice from the cloud come say, This na my pikin wey I choose. Make una listen to am. After the voice don talk finish, Jesus come dey alone for the place. But the disciples quiet and dem no tell anybody wetin dem see. Jesus heal boy wey get evil spirit. Di next day, wen dem come down from di mountain, many pipo come meet Jesus. Den one man among di pipo cry come, Tisha, I beg you, see my pikin. Na im be di only boy wey I get. Evil spirit dey worry am and e dey make am shout. The evil spirit go shake am and foam dey comot for im mouth. The spirit no gree leave am and e dey trouble am well well. Abeg your disciples make dey drive the demon comot but dem no fit. Jesus come tell dem, Una wey dey do bad tins and no gree believe, how long I go stay wit una? Den e tell di man, Bring your pikin come here. As di boy dey come, di demon throw am for ground, e start to dey shake, and foam come dey comot from im mouth.

Anybody wey welcome dis small pikin because of me don welcome me, and anybody wey welcome me don welcome God wey send me. Because the person wey small pass among una, na im big pass for God kingdom. Jesus sighed. John tell Jesus, Oga God, we see one man dey drive demon with your name and we tell am make he stop because he no dey with us. Jesus come answer am, No stop am because anybody wey no dey against us dey our side. Dem reject Jesus for Samaria. When the time wey God go take Jesus go heaven don near, Jesus think for im mind say e go go Jerusalem. E come send messengers go for front and dem enter one village for Samaria go prepare everything before e go reach there. But the villagers no gree welcome am. because dem see say e wan go Jerusalem. When James and John see wetin happen, dem come say, Oga God, you want make we call fire down from heaven come kill dis people? But Jesus turn, warn dem. Then him and dem come go another village. Who go follow Jesus? As Jesus dey go for road, one man come tell am, I wan follow you go anywhere where you go go. Jesus come tell am, Rabbits get hole, Birds get nests, but man pikin no get anywhere to put him head. Jesus come tell another man, Make you follow me. But that one say, Oga God, make I first go bury my papa. Jesus come tell am, Make those wey don die bury who don die, but make you go preach about God kingdom. Another person come say, Oga God, I go like to follow you, but make I first go tell my family bye bye. Jesus tell am, Person wey put hand for this work, then e come dey look back